Wo maame maame yɛ wo nana. Wo maame papa nso yɛ wo nana. Wo maame nua barima yɛ wo wɔfa. Wo papa yere yɛ wo maame. Wo papa yere ba yɛ wo nua. Wo papa nua baa yɛ wo sewaa. Wo papa nua barima yɛ wo papa. Saa nso na wo papa nuabaa ba barima yɛ wo papa. Wo papa nuabaa ba baa yɛ wo sewaa. Wei yɛ Akanfoɔ amammerɛ no bi. Wɔ amammerɛ ne amanneɛ kwan so no, Sei na yɛkyekyere yɛ kuro no wɔ akanman mu. Kae sɛ, wo papa anaasɛ deɛ ɔwoo no a ɛyɛ wo se no, ɔni hɔ a, na wɔfa aseɛ anaasɛ ne nua ɛtumi di Na deɛ na deɛ wɔm ne sɛ wɔ akanfoɔ amammerɛ mu no yɛgye di sɛ yɛn wɔfa nso yɛ yɛn maame no ne nua na sɛ ɔnyɛ ɔbarima na sɛ ɔyɛ ɔbaa a na ɔyɛ yɛn maame saa na yɛgye die no ɛkyerɛ yɛn. Sɛ yɛrekɔ buronyini kasa mu a, na anka sɛ me me ne me nuabaa, me ba ɛna me nuabaa no ne ba, wɔn yɛ nua. Nanso akanfoɔ yɛ deɛ no ɛnte sa. Me ba ɛna me nuabaa no ɛba, wɔn nyɛ nua na mmom. Me nuabaa no ba no sɛ ɔyɛ ɔbaa a, me ba no Ne soa ne no. Na sɛ ɔyɛ ɔbarima nso a, me ba no, ne papa kumaa no no. Saa na yɛde hyehyɛɛ ɛwɔ akanman mu. Frempɔn mmarane bi kɛ sɛ ɛyɛ mma nson. Frempɔn mmarane bi nso sɛ ɛyɛ mma nson. Na mede saa nsɛmfua yi mmienu nyinaa brɛ wo ɛnnɛ kwasie yi. Na ɛberɛ bi Ɔpanin bi tenaa ase a na wɔfrɛ no Frimpong. Ná abakɔsɛm kyerɛ sɛ panin woo mma pii, a na mmaa no wɔyɛ mmaako mmaako nson. Na mmofra yi benyaa sika, na abrabɔ no rekɔ so no, wɔn papa no dare toe, mekyerɛ sɛ, otwaa n'ani hwɛɛ ɔban, anaasɛ ofuraa ne ntoma ntɛntɛnsoɔ, anaasɛ Awutuo de brane kɔmaa Ɔraka. Ne nyinaa kyerɛ sɛ Ɔpanin Frimpong wui. Na ne mmammaa yi ɛsiane sika ne mma no ɛsiane sika na wɔwɔ nti no wɔyɛɛ adaka a ɛbere mekyerɛ sika adakaa na wɔde sii wɔn papa no ɛno nti yɛkaa sɛ Frimpong ne mmarane no yɛ mma nson adaka berɛ kyɛ sɛ adaka a ɛbere nti frempɔn mmarane no de adaka brɛ kyɛ sɛ adaka a ɛyɛ brɛ ɛbere ɔpanin bi so kyerɛ mu kyerɛ me sɛ ɔpanin bi tena aseɛ na yɛfrɛ no frempɔn na saa panin na ɔpɛ amanso yie kuro no na ɔwɔ so no na ne saa nti ɔne Kuro no fa dodoɔ no ara twe amanso kɔsii sɛ ɛberɛ a wɔkaa baabi no, ɛsiane n'amansosɛm nti, na nipa a na ɔyɛ adaka ma kuro no panin no na na wɔ amanso. Ɛno nti, ɔmantumi ankɔ deɛ ɔyɛ adaka no nkyɛn ama wanyɛ adaka ama wɔn. Na tete no, sɛ yɛpɛ biribi na yɛde nneɛma agu mu a, na yɛbɔ dɛdɛ. Ɛno nti, Ɔmo ara kuromma no de berɛ nwono bɛdɛ anaasɛ adaka a ɛte sɛ berɛ ɛna ɛde ɔpanin frimpɔn ɛto mu ɛna ɛkɔpɛn no kora berɛ ɛno nti yɛkaa sɛ frimpɔn ama nsosɛm nti yɛde adaka a ɛyɛ berɛ ɛna sie no ɛno nti Frempɔn manso, Frempɔn a ɔyɛ mansofoɔ no adaka a ɛyɛ berɛ na ɛde sie no. Nsɛm mmienu yi, nim sɛ Akanfoɔ yɛ dɔɔso na atukɔtena nti no, obiara nya ne nkyerɛmu no sononko. Deɛ meka yi twa toɔ yi, ɛna ɔpanin bi ɛka kyerɛ me. Na deɛ ɛdi kan no deɛ, mekɔtee no ɛwɔ prama yi ɛne baabi a mɛka sɛ mpanimfoɔ pa wɔn yɛ kukudam ɛwɔ abɛbuo mu nkyɛn. Media no ogu akurufa. Wofrɛ me prɔfo anadwo so. Me papa se, wokyea me a menye so sɛ yɛ adeɛ na kae sɛ, ɛnɛ yɛ kwasiada. Ahene mu bosome no ne da ɛto so aduonu nsia wɔ afe mpem mmienu akyi aduonum no mu. Nyame adom a, wobɛsan ate me nka bio. Nyame nka ho.